Immedjatament wara il-konsagrazzjoni, wara li s-saċerdot jgħid il-kliem fuq il-ħobs u fl-imbit, il-kliem li Ġesu qal fl-aħħar ċena, u anke Nużaw il-kelma jeleva, jgħolli, biex jurina l-ħobż u l-inbid ħalli aħna nkunu nistgħu nħarsu lejhom, mhux biex ngħaddsu rasna f'sidierna, imma biex inħarsu lejhom. U għadd ta' qima qasir, aħna ngħidu lil Alla ngħidulu nħabbru l-mewt tiegħek, Mulej. Hekk lil Ġesù rridu nuruh li aħna nirrikonoxxu l-ġid kbir li aħna rċevejna permezz tal-mewt u tal-qawmien tiegħu, ġid li aħna nibqgħu ngawduh sakemm hu jerġa' jiġi fil-glorja. It-tieni parti tat-talba Ewkaristika tibda wkoll b'Innu ta' Radd il-Ħajr, ma ninsewx qegħdin nitkellmu fuq it-tieni talba Ewkaristika, però t-talbiet Ewkaristiċi kollha huma mibnija bejn wieħed u ieħor fuq l-istess sistema. Lil Alla ngħidulu nofrulek mhux iżjed il-ħobż u l-inbid, issa ma domx il-ħobż u l-inbid, imma nofrulek il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Il-preżenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija Qiegħda hawn fuq l-artal, u aħna miġburin madwarha. Imma filwaqt li noffrulu l-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, xi ħaġa li ħa nagħmlu wkoll b'mod iktar spjegat fl-aħħar tat-Talba Ewkaristika, lil Alla aħna ngħidulu, u dan hu wieħed mis-sigrieti tal-liturġija, Inroddulek ħajr talli għoġbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. biex inservuk, biex inkunu ta' servizz għalik. Il-liturġija kollha kemm hi s-sbuħija tagħha mhix għaliex aħna nagħmlu xi ħaġa speċjali jew differenti, imma xija attitudni imsarfa f'fatti fi stil ta' ħajja eh, ta' qadi lil Alla. Alla jagħtina l-grazzja li naqduh u forsi jkun żball kbir tagħna li aħna naħsbu li qed nagħmlu xi pjaċir lil Alla jew nkella qegħdin ngħixu xi ġrajja soċjali bejnietna biss li fiha aħna niltaqgħu, nitolbu, nfaħħru lil Alla, inkantaw u nieħdu gost mingħajr ma nqisu li b'dak kollu li qegħdin nagħmlu f'isem il-Knisja u mal-Knisja aħna qegħdin ngħaqdu lil Alla. L-universalità tal-Knisja toħroġ anke fit-tieni talba Ewkaristika meta aħna lil Alla nibdew nitolbuh bil-mod il-mod hemm ċertu talb ta' interċessjoni għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqof, għal dawk kollha li huma ministri tiegħu saċerdoti u djakni. Imma nitolbu wkoll anke għal mejtin tagħna. Wieħed irid jiftakar li meta aħna qegħdin nitolbu t-talba Ewkaristika, hemm enfasi kbira biex dak li aħna qegħdin ngħixu bħalissa din il-preżenza reali ta' Ġesu ma tħallinix individwi, ma tħallinix separati minn xulxin, Imma tgħaqqadna lkoll flimkien u għalhekk anke terġa' titlob lill-Ispirtu ta' Alla biex did-darba ma jinżilx fuq il-ħobż u fl-inbid, dawk huma diġà l-Ġisem u d-Demm ta' Kristu, imma tinżel fuqna lkoll u tgħaqqadna f'Ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Il-Liturġija mhix it-talba individwali, dan joħroġ ħafna mit-testi tal-Liturġija. Mhix it-talba tiegħi personali waqqa' xi ħaġa li qed nagħmel f'ismi. Imma t-talba tagħna flimkien lil Alla biex permezz tal-Ispirtu tiegħu, mhux bil-ħila tagħna x'hemmhekk probabilment infallu, imma bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, minkejja d-differenzi li hemm bejnietna, minkejja l-istejjer differenti li aħna ngħixu fil-ħajja tagħna, aħna ma nibqgħux individwi. Imma nsiru parti mill-ġisem ta' Kristu. Mulej inti tibgħat l-ispirtu tiegħek fuqna biex aħna insiru għaqda waħda fik. It-talba Ewkaristika tala b'dik li ngħidula id-dossoloġija. Bi Kristu kull talba Ewkaristika tala hekk. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-saċerdot jiftaħ idejh, fuq id waħda jkollu l-patena u fl-id l-oħra jkollu l-kalċi. Hija ġest ta' offerta lil Alla, offerta li aħna qegħdin nagħmlu lil Alla Trinità bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Bħalma hija l-ħajja tagħna aħna ngħixu bi Kristu, ngħixu ma' Kristu eh, u ngħixu fi Kristu. Eh, flimkien ngħixu bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, il-ħobż u l-inbid li issa nbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesù, flimkien mal-ħajja tagħna kollha kemm jingħataw lil Alla l-Missier, flimkien mal-Ispirtu Santu, eh? flimkien mal-Ispirtu Santu lilu kull ġieħ u glorja, l-istess idea ta' tifħir, l-istess idea ta' ġieħ li aħna nagħtu lil Alla b'dak li qed nagħmlu. U qed nenfasizza din il-ħaġa Dak li niċċelebraw fil-liturġija aħna m'aħniex nagħtu ġieħ lilna nfusna. Alla qiegħed jagħtina ġieħ għax jagħtina l-grazzja li naqduh u jagħmilna nixbħu lilu. Bħalma Ġesù sar bniedem bħalna, kif għedna waqt l-offertorju, ħa fih in-natura tagħna l-bnedmin, bl-Ewkaristija li jkun hawn fuq l-artar u nirċievu iktar il-qudiem, aħna jkollna sem minn natura divina tiegħu ta' Alla.